Hey! Bon bini na e reciente episodio di Messier Devotionals. Den e episodio aki, nos ta hablando di e importancia di bo palabranan. Pues buckle your seatbelts pasobra un bes aki nos ta na cuminsa. Mi ta sinta y mi ta cla pa cuminsa. Pero prome cu nos por haci así di berdad, nos tin cu haci un palabra di oracion. Nos Tata cu ta na Shel, bo nomber sea santifica. Señor, danki pa e oportunidad cu nos por ta aki nanan. Pa huntu nos por pasa riba e devoshonan aki. Permití, ó Señor, ku na final nos kada un por siña un lès sumamente importante tokante e palabranan ku nos ta usa i kon nos ta usa nan, i ta ku nos permití ku e palabranan ku mi ta papia no ta di mi, pero solamente di abo, Señor. Esaki ta mi orashon den bo nòmber eterno. Amèn. Bon. E devocional di awe ta saká for di Mateo capítulo diesinku, versículo diesocho i diesnuebe. Mateo capítulo diesinku, versículo diesocho i diesnuebe. Ma e kosnan ku ta sali for di boka ta bin for di kurason, i ta esei ta kontaminá hende. Pasobra for di kurason ta sali pensamentu malu, matamentu, adulterio, fornikashon, ladronisia, testimonio falsu i kalumnia. Bo kurason ta bo mente. E echo ta ku bo karakter, bo pensamentu, bo ábitonan, bo akshonnan etc. Tur ta kuminsá den bo mente. Si bo mente ta kontaminá, nunka bo palabranan lo no por ta sano òf konforme Dios su divino boluntat. P'esei, kada dia di nobo nos mester hasi orashon i pidi Señor pa purifiká nos i limpia nos bin den nos. Manda su spiritu santu pa asina ei nos por papia, aktua, pensa manera ta su divino boluntat pa nos bida. Nos siguiente teksto nos lo a ñele nos tekstonan. Nos lo a haña nan den Dos Timoteo kapítulo dos, vèrsikulo diesseis i Promé Timoteo kapítulo seis, vèrsikulo binti. I dos Timoteo capítulo dos, versículo diesseis ta bisa, Ma ebitá papiamentu mundano i balo, pasobra esaki lo hiba na mas impiedat. I Promé Timoteo capítulo seis, versículo binti ta bisa nos, O Timoteo, warda loke a wòrdu confiá na bo, evitando papiamentu profano i bando, i bano i e argumentonan kontradiktorio ku ta bini di loke falsamente ta wòrdu yamá konosementu. Akinan Pablo ta pidi Timoteo pa evitá papia palabranan ku lo no representá Kristu Hesus, palabranan ku lo no ta di probecho pa esnan ku ta skucha. Dikon? Pasobra e palabranan akí ta yiba na falta di fe òf konfiansa den Kristu Hesus. Palabranan bano òf palabranan, laga nos quote Pablo, palabranan profano i bano i palabranan ku ta mundano i bano ta hiba esnan ku ta skuchando na falta di fe òf konfiansa den Kristu Hesus. Cual ta nifica piedad. Tambe el a pidi Timoteo pa no bisa niun argumento contradictorio pa e mes motibu aki, pa no solamente e hendenan cu ta scucha cay den impiedad, ma tambe e mes cu ta papian di e palabranan aki, pasobra tur loke bo ta papia ta bini ta bini for di bo curason of bo mente. Pues ta imposible pa bo bisa algu si e no ta parti di bo caba. Nos próksimo teksto nos lo a ñele den Tito kapítulo dos, bèrsikulo unu. Tito kapítulo dos, bèrsikulo unu, i e ta bisa, Ma pa loke ta boso, papia e kosnan ku ta pas pa doktrina sano. Den e karta aki Pablo ta papiando ku Tito, i lokual Pablo ta pidi el'e ta algu sumamente lógiko, Papia kosnan ku ta pas ku doktrina sano. Komo sernan humano, ta hopi fásil pa timbiá nos desviá i papia nos propio kos. Ma laga nos kòrda semper ku nos ta pertenesé na un grupo sumamente importante i balioso, kual ta siguidónan di Kristu Hesus. I tur loke nos hasi, des nos akshonnan, nos palabranan, sea lo glorifiká òf degradá e nòmber di Dios, Pues, papia kosnan ku ta di akuerdo ku e prinsipionan bíbliko i no desviá for di nan. Ora ku nos desviá for di nan, nos ta hasi oportunidat hopi mas grandi pa nos sea hasi daño na un hende, hasi daño na nos mes i kousa problema pa otronan i nos mes. Bon, pues laga cu nos semper corda cu nos ta parti di e grupo di siguidornan di Cristo y como siguidornan di Cristo nos mester actua como tal tambe. Bon, nos proximo texto nos lo a yere den Santiago capitulo tres, versiculo seis. Santiago capitulo tres, versiculo seis. I e ta bisa, I e lenga ta un kandela, henter un mundu di inikidat. E lenga ta poní entre nos miembronan komo loke ta kontaminá henter e kurpa, i ta pega e kurso di nos bida na kandela i ta wòrdu sendí na kandela dor di fièrnu. Tenga, Aunke no ta e múskulo di mas fuerte den nos kurpa, por hinka nos den hopi problema si e no ta kontrolá. Solamente si spiritu santu tin nos lenga bou di su dominio, bou di su kontròl, lo nos por skapa e pena di morto eterno ku nos lenga por hinka nos aden. Nos siguiente i ultimo versikulonan lo ta Santiago kapítulo tres, versikulo nuebe te ku diesdos. Santiago kapítulo tres, versikulo nuebe te ku diesdos, i e ta bisa, Kuné nos ta bendishoná nos Señor i Tata, i kuné nos ta maldishoná hende kende a wòrdu traha den semehansa di Dios? For di e mesun boka ta sali tantu bendishon komo maldishon. Mi rumannan, e kosnan aki no mester ta asina. Akaso for di e mesun boka un fuente ta saka tantu awa dushi komo awa amarga? Mi rumannan, akaso un palu di figu por produsi olijfi, òf un palu di wendruif por produsi figo? Tampoko un fuente di awa salu no por produsi awa dushi. Laga ku nos palabranan semper ta sea pa edifiká, koregí òf pa kualke otro kos positivo, i pa duna alabansa, gradisimentu i pa hasi petishon na Dios. Nos lenganan a wòrdu kreá pas i kosnan tremendo kuné. Ku bo lenga bo ta prediká, ku bo lenga bo ta duna informashon, ku bo lenga bo ta koregí, ku bo lenga bo ta edifiká. Pero ku bo lenga tambe bo tin e posibilidat di bisa palabra malu, hasi redu, Papia malu di hende daña nan honor. Pues permiti cu awe, Señor, por ta esun na control di bo lenga of bo palabranan, y pa na final bo palabranan por ta yena di amor, yena di sabiduria, yena cu Dios voluntad, y pa tur esnan cu tendeu por siña algu y hala mas cerca for, y hala mas cerca di Jesus. Danki pa scucha y feliz dia.